Ni yw Celtiaid Caerdydd, a dyn ni'n glwb pêl foli. Sefydlwyd Clwb Pêl Foli Caerdydd rhyw pum neu chwech o flynyddoedd yn ôl. Erbyn hyn mae dyn ni rhyw chwech neu saith tîm gwahanol yn dechrau um, o tîm i blant reit lan i tîm dynion sy'n gystadlu yn y gynghrair cenedlaethol. Mae yna tîm menywod a merched hefyd. Yn y tîm dwi'n chwarae ynddo, mae dyn ni uh, chwaraewyr uh, sydd wedi dod o bob man o'r byd, o y Netherlands, Gwlad Pwyl, Portugal, Mae pêl foli yn gêm cyffroes iawn. Chi'n chwarae mewn tîmoedd o chwech. Prif rheol pêl foli yw bod chi mond yn gallu cyffwrdd y bêl tair gwaith cyn iddo fe mynd yn ôl dros y rwyd i'r tîm arall. Mae pêl foli yng Nghymru yn sicr yn dechrau fod yn mwy boblogydd nawr trwy mynd at ysgolion rownd y wlad a ers i ni sefydlu Volleyball Wales a tîmoedd fel Celtied Caerdydd Mae mwy o bobl yn dechrau gwybod am Pil Foli a dyn ni wedi gweld hwnna yn y pum mlynedd mae'r clwb yma wedi cael ei sefydlu, mynd o un neu ddau o dimoedd nawr i chwech tîm. Heddi, dyn ni yn cystadlu yn y drydydd rownd yng Nghwpan Cenedlaethol y Deyrnas Unedig. Dyn ni'n cystadlu yn erbyn tîm o'r enw Wessex. Dyn ni'n chwarae yn erbyn eu tîm gorau nhw, sy'n cystadlu yn y gynghrair Super Eight, sydd yn meddwl y prif gynghrair yn y Deyrnas Unedig. Mae tîm Wessex wedi cael ei wneud o um, Olympians sy'n new gystadlu yn Gemau Olympaidd 2012. Mae ganddyn nhw cyn chwaraewyr proffesiynol a chwaraewyr sydd wedi chwarae ar draws y byd i gyd. Felly, mae heddiw yn mynd i fod yn brawf anferthol i'r tîm. Dyn ni yn bendant yn underdogs yn dod mewn i'r gêm yma. Byse'r gêm yma heddi fel tîm fel Manceinion yn chwarae yn erbyn tîm fel Luton Town, non-league tîm ym Mhêl-droed, a fel sydd yn digwydd yn yr FA Cup, Mae 'na lot o cup upsets, felly pwy a ŵyr, falle fydd hwnna yn digwydd heddi. Er mwyn ennill heddi, mae angen lot o bethe gwahanol, mae angen ymosod yn galed, bod yn gryf tra'n amddiffyn a trio mynd mewn i feddylie y tîm arall. Dyn ni'n chwarae achos mae pêl foli yn gêm feddyliol iawn a fyse bach o lwc yn helpu ni hefyd. Dyn ni newydd ennill y set cyntaf, 25-21. Dechreuodd grêt, ond mae dal dwy set arall i ennill.
That was set. Go on then!
Mae pawb yn positif iawn yn dod mewn i'r gêm. Yn y gynghrair yn rhedeg lan at y gêm yma, mae'r tîm wedi ennill bob gêm hyd yn hyn ac yn eistedd ar top y gynghrair. Felly mae'r tîm llawn hyder.

Ar ôl ennill y set cynta, collon ni'r ail, enillon ni'r drydydd, a wedyn enillon ni'r pedwerydd, so wnaethon ni ennill uh, 3-1. Out of the six of them, I bet four of them had the game of the season, and that's what we needed. We got a big heart and we came out for a fight, and yeah.

Nawr rwy'n gwybod sut mae'n teimlo pan chi'n gweld y chwaraewyr yna yn chwarae pêl-droed yn erbyn y Man United a timod, fi ddim yn gweld y chwaraewyr yma ar y teledu yn chwarae yn y Gemau Olympaidd a maen nhw wedi dod i Gaerdydd a dyn ni wedi curo nhw. So, mae'n teimlad anhygoel.